Эфирда апас хәбәрләре. Студияда Гөлнара Сынгатуллина. Хәерле кич. Исәнмесез. Без сезне районда узучы иң соңгы яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чыгарылышыбызның төп темалары. Ура авылга проекты балаларга күңелле, файдалы ял бүләк итә. Районга республика рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов килде. Агроактив хуҗалыгы республикада иң югары нәтиҗәләр күрсәтә. Бер гектарыннан 62 центнер уңыш бирүче арыш кырыннан безнең репортаж. Иман һәм бердәмлек Бырнаш авылы мәчете 30 еллык юбилеен каршылады. Җәй, авыл, рәхәт! Шушы көннәрдә районга Татарстан Республикасы Рәисе ярдәмчесе, Алдынгылар хәрәкәтенең республикадагы бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов килде. Ул район башлыгы белән берлектә Морзалар авылында Ура авылга проекты кысаларында ял итүче балалар белән очрашты. Тулырак итеп Гөлназ Вәлиева сөйләр. Мырзалар авылы мәртәбәле кунакларны каршы ала. Биредә Урра авылга проекты кысаларында үтүче җәйге лагерьның 5 көне. Гомумән, аның барышы, эшчәнлеге белән танышырга, балалар белән күрешергә дип Татарстан Республикасы Рәисе ярдәмчесе Алдынгылар хәрәкәтенең республикадагы бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов һәм район башлыгы Айраҗи Ханшин килгән. Очрашуда шулай ук республика медиасында эшләүче һәм яшьләр тормышына битараф булмаган җәмәгать эшлеклеләре дә катнаша. Өченче ел безнең районда Ура улга дигән проект эшләп килә. Әлбәттә, инде ул вакытка инде без теге үзебезчә Компетенцияләр дә җыйдык. Бүгенге көндә әйтеп китәсем килә, Уравылдан башка һәрбер мәдәният йортларында Апас районының авылда рәхәт дигән проекты да эшләп килә. Бүтән 51 мәдәният йортында авылда рәхәт проекты булса, 3 мәдәният йортында Уравылга дигән проекты була. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә сезгә, Тимур Җәүдәт, чыннан да менә бу проектка карата ничектер Авылны яңадан уяндыру хисе балалар гына түгел, кайткан балалар гына түгел, әле безнең авылның авторитетлары да, безнең имамнарыбыз да, җитәкчеләребез дә җыелышып, ниндидер үзәнечле берәр төрле күренеш, ниндидер бер йолдызчык барлыкка килде дип әйтәсе килә.

Әлбәттә, әти-әниләргә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, авыл халкына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки безнең республикабызда меңнән артык авыл бар, авыл хуҗалыгы бар. Тик 45 тә генә Ура авылга проекты эшләп килә. Димәк, менә сезнең авылыгызның үзенчә бер яме,

Биредә мастер-класслар тәкъдим ителә. Райондашларыбыз мич кыймагы пешереп сыйлый, милли алкалар, түш бизәкләре, чулплар ясау серләре белән уртаклаша. Тирә-як гөр килеп тора, шат авазларга күмелә. Бу көнне балалар өчен лагерьда Сабан туй оештырыла. Алар кадак та кага, капчык киеп тә, йомырканы кашыкка салып та йөгерә, чүлмәк тә вата, көянтәгә зур чиләкләр элеп тә, зур аяк киемнәреннән дә җилдерә.

Бик яхшы. Без монда уже биш көн йөрдек. Мин Казандан. Мин кайтым әбигә һәм бабайга. Миңа здесь бик ошый. Җәй, авыл, рәхәт, әби, бабай, рәхмәт! Мин бу Ура Волга проектында медийщик булып эшлим. Һәм инде бу проект миңа бик каты ошый. Беренче булсам да, миңа да бик каты кызыклы бу проект һәм шушындый проектлар күп булсын иде. Без балалар белән бергә уйныйбыз, флешмоб өйрәнәбез, татарча яңа сүзләр өйрәнәбез. Мин үзем дә чын татар булсам да, яңа сүзләр белдем, өйрәндем. Миңа да бик кызык дөресен әйткәндә. Шуңа күрә бик ошый, бик матур проект. Карагыз нинди матур күренеш. Җәй, авыл, рәхәт, балалар. Менә шундый җәй көне авыл булырга тиеш тә дип уйлыйбыз. Аның өчен Ура авылга проекты барлыкка килде. Ул Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән булдырыла. Зур рәхмәт Рөстәм Нургалиевичка, Марат Готовичка, Айрат Габлухатовичка бик зур рәхмәт. 15 районда менә шундый бүгенге көнне күренеш. Балалар төрле яктан Авылларга кайта, әби бабайлар бабай янына кайта һәм күңеле итеп бер атна монда уздыра. Остаханәләр, уеннар, сабан туйлар. Менә бу бөтенесе минемчә балаларда туган телгә карата, Туган авылларына карата кызыксыну, мәхәббәт хисен уята. Бүген без Мирзалар авылында инде, авылда Уравылга дигән проектында алдынгылар движение сигнал бергә үткәрелә торган икенче районыбызда быел безнең өч шау үзлегенә килде Тәскилә калган авылларда безнең үзебезнең районда башкарылган проект Рәхәт авылы дигән проект үтә. Бу проект инде безнең булган яшьләрнең авылга кайткан, шәһәрләрдә, нәтиҗәсе токымнары белән ул яктан булган, кайткан егетләрне берләштереп, безнең булган Телгә карата, куш э, коралларына карата, ашсуларына карата ничек татар ашсуларын төшерү буенча инде э, татар культурасын авылда бозкан культураға бәйләштерә торган бер проект. Шуның өчен әйтәсе килә барысына да бик зур рәхмәт безнең рәисебезгә Руслан Миргалевич Минихановка. Ура улга проекты районда өченче ел рәттән тормышка ашырыла. Быел ул Әҗем, Мырзалар, Табар чиркене авылларында үтте. Бу гади ял итү урыны гына түгел. Ә телебезгә, тарихыбызга, гореф-гадәтләргә хөрмәт тәрбияли торган мөһим проект. Шушы көнне республика медиасында эшләүче һәм яшьләр тормышына битараф булмаган җәмәгать эшлеклеләре катнашында пресс-конференция дә үтте. Ул яшьләрнең мәгълүмати киңлектәге роле, аларның социаль челтәрдәге активлыгына, аларны берләштерү, аралаштыруга багышланды. Агроактив хуҗалыгы республикада иң югары нәтиҗәләр күрсәтә. Агроактив хуҗалыгында бүгенге көндә басуда дүрт комбайн эшли. Хуҗалык хезмәтчәннәре 250 гектар мәйдандагы арпа басуын җыю эшендә. Республикада иң зур күрсәткечләр дип әйтергез килә. Республика буенча 45 центнер булса, бездә, например, 62 центнер белән бара бу мөмкинде. Менә көзге бодайды инде без на круг 65 центнер белән бетердек. Ул тоже бик югары Күрсәткеч андый күрсәткечләр республикада тоже бик әз. Агроактив хуҗалыгы җитәкчесе урынбасары Фәргать Сибгатуллин сүзләренчә, көзге бодайны җыю инде тулысынча төгәлләнгән. 400 гектар мәйданнан гектарына уртача 65 центнер уңыш алынган. Арпаның да уңышы югары. Бүгенге күрсәткеч гектарына 62 центнерны тәшкил итә. Без бүген менә 250 гектарды арпа кырын сугып ятабыз. Без инде менә бу көнгә кадәр көзге бодайны сугып бетердек. Көзге бодайларның уңышлары яхшы булды, Аллага шөкер, 65 центнер белән бетердек инде на круг. Э, менә арпа Га килгәндә арпа безнең тоже 62 центнер бара бара бүгенге көндә. Но үзегез белгәнчә, һава шартлары начар була белә, безнең инде җаңгырлар күп җавы белә, уборка бераз Әкенеррәк бара. Ну, менә бу көннәрдә арпаларны тагы ике көн арпа сугас калды инде. Арпаларны сугып бетереп, инде Алла берсә язгы бодайга тотынырга кирәк булар инде. Менә һава шартлары авыр булуга карамастан, менә җегетләр иртәдән кичкә кадәр кырда инде бөтенебез. Шушанда ашаталар, ашатабыз, эчертәбез. Кичке сәгать 9-га кадәр эшлибез инде, хәлдән килгәнчә. Шуңа күрә уңышлар әйбәт, Ну, уборкалар авыр бара. Нәрсә дип әйтим инде. Нәрсә генә булса да бу үстергән уңышларны безгә инде алып бетерергә. Быелгы һава шартлары урып-җыю эшләрен катлауландырган. Яңгырларның еш явуы аркасында басуга техника чыгару мөмкинлеге чикләнә. Эш темпы да бераз акрыная. Хәзер хуҗалыкта арпаны җыеп бетерүгә якынлашалар. Аннан соң язгы бодай басуларына керергә планлаштыралар. Урып-җыю чорында хуҗалыкта яшь белгечләр дә актив эшли. Чүребураш авылыннан Илмаз Муратов Апас аграр көллиятен тәмамлагач, хезмәт юлын Агроактивта башлаган. Ул уку вакытында практикасын да шушы хуҗалыкта узган. Агроактив хуҗалыгында эшлим. Аллага шөкер, уборкалар менә, армиягә хәтлек тә укуларны бетереп, практикада башлаган идек шушы хуҗалыкта эшләргә, агроактивта. Хәзерге вакытка хәтлек, Аллага шөкер, бик әйбәт кенә, матур гына эшләп йөрибез. Армияләргә озатып җибәреп, армиядән мине каршы алып, шушында эшкә алдылар инде. Бик, бик зур рәхмәт. Менә шушы КАМАЗда эшлим инде, уборкада җөрибез инде. Хуҗалык хезмәтчәннәрен алда да шактый эш көтә. Иң мөһиме, һава шартлары мөмкинлек биргән, һәр көнне нәтиҗәле файдаланып, уңышны вакытында һәм югалтуларсыз җыеп алу. Иман һәм бердәмлек Бырнаш авылы мәчетенә 30 ел. Юбилей чарасында тирә күрше авыл иманнары, иганәчеләр һәм күп санлы авылдашлар катнаша. Бүген 30 ел вакыт үткән һәм без ышаныч белән әйтә алабыз, Бырнаш мәчете, авылның йөзе, халыкның иман ноктасы, күңелләрне берләштерүче изге урын.

30 ел вакыт узган. Юбилей чарасында тирә-күрше авыл имамнары, иганәчеләр һәм күп санлы авылдашлар катнаша. Кунакларга авыл тарихы, мәчет төзелеше турында кызыклы мәгълүматлар тәкъдим ителә. Аеруча тәэсирлесе, 1996 елдагы ачылыш тантанасыннан калган тарихи видеоязма. Ул замандагы шатлыклы йөзләр, беренче азан тавышлары бүгенге көнгә кадәр сакланып калган. Озак еллар мәчетсез яшәгән халык өчен бу әби-бабалар юлына басу, тамырларга әйләнеп кайту була. Рәсәй өчен ул бүгенге көндә районда легендар личность. Унбиш ел буе район башлыгы булып эшләгән кеше. Барыбыз да аннан горурланабыз. Ул эшләгән вакытта төзелгән юллар, сулар, мәктәпләр, башка социаль-культура объектлары дип әйтик. Бөтенесе бүгенге көндә бик матур хезмәт итеп килә. Ләйсәнәй сезгә шушы форсаттан файдаланып рәхмәт әйтәсе килә. Парс эчендә сезнең командада эшләү, сезнең тәҗрибә аша үтү безнең өчен бик зур дәрес булды. Бүгенге көндә дә менә сездән күргән, сездән ишеткән әйберләр белән хезмәт итеп киләбез. Мәчет ишекләре һәрвакыт ачык булсын иң. Безнең районда барлыгы 56 мәчет эшләп килә бүгенге көндә. Барсында да хәзрәтләр бар. Районда менә быел яңа хәзрәт куелды безнең Мөхтәсиб Рәис хәзрәт. Мәчетнең төзелү тарихы районда иң абруйлы шәхес, Рәшит Нәҗип улы Заһидуллин исеме белән бәйле. Аның тырышлыгы, оештыручанлыгы һәм туган авылына карата чиксез мәхәббәте аркасында хыял чынга аша. Рәшит Нәҗип улы 2005 елдан 2019 елга кадәр район башлыгы вазыйфасында хезмәт куйды. Аның өчен Борнаш һәрвакытта да аеруча кадерле булып кала. Үзенең тырыш хезмәте, кешеләргә игътибары һәм олы йөрәге белән ул күпләргә үрнәк булды. Борнаш авылы мәчетенең 30 еллык юбилей тантанасына килүе дә чарага аерым мәгънә өстәде. Бу олы шәхеснең үз башлангычларына тугрылыгын күрсәтә. Башта без аны агачтан корабыз дип җөрдек инде хыялланып. Аннары без, мәйтәм, агачтан булмый инде, уты кузы да, тегесе бусы да, шуңа күрә кирпечкә дип тотындык аннары. Мин нәрсә әйтәсем килә, менә. Авылда эшләмәгәнебез калмады инде безнең. Газын кертептек, утларын ясадык, мәктәбен күчереп куйдык, мәчетен кордык, клубын кордык, Бөтен әйберен дә, юлларын ясадык. Районның имам-мөхтәсибе Рәис хәзрәт Нигъмәтҗанов шулай ук изге теләкләрен юллады. Бик күркәм очрашу, чыннан да, теге 30 еллык тарих, без менә бәхетле шушындый мизгелләрдә, шушындый бер якты мәчетләрдә, шушындый җирләргә килүебезгә дигәндәй, әлхәмдүлилләһ. Безнең тарихка карасаң, мөхтәрәм җәмәгать, безнең гомер-гомергә татар халкы динле булган. Мөселман булган, мәчете булган дигәндәй һәм менә шушы мәчетләрдән гомер-гомергә азаннар яңгырап торган. Юбилей чарасында күп санлы иганәчеләр катнаша. Алар һәрвакыт Аллаһ йортына ярдәм кулы суза. Ә монда инде әйтеп үтәсе килә Рәшит Нәҗиповскә, башка безнең муллаларга, исән булганнарга, бакыйлыкка киткәннәргә бик зур рәхмәт. Монда гел мине искә ала инде Җәүдәт абый, мин аны артык теге өнәп бетермим, потому что. Безнең бик күп кешеләр менә Фәнис, Рафаил, безнең Миннур абый малае, Марат, аннары башкалар бик күп, менә Альберт гел ярдәм итә, бик күп әйе. Шуңа күрә гел теге искә алып тормасагыз да бик була. Сезгә менә бик зур рәхмәт, бүген бәйрәм оешты. Очрашуда якташыбыз, язучы Хәбир Ибраһимов, мәчеткә багышланган шигырьләрен укып, залдагы һәркемнең күңеленә кагылырлык хисләр уятты. Урманыма төшеп китәм. Илчәнгә батып тездән Таллар көйли Бу абзыйның киткәне дә юк бездән. Ә кемнәрдер җиңел генә Ташлый да китә җирен. Ятим калган нигезләрне Кычыткан каплый, сөйли. Андый хәтәр тайплылар булмады инде миннән. Борнаш авылы мәчетенә 30 ел! Бүген Борнаш мәчетенең манарасыннан яңгыраган азан, онтылмас тарихның дәвамы. Ул безне намазга чакыра, ул безне берләштерә. Мәчет динебезне саклап калучы изге урын булып тора. Моны төзегән вакытта Шул бәйрәм көнендә безнең авыл хатын-кызлары җыелып, мәктәп интернатында пилмәннәр ясадык, килүче кешеләр күп булды, шуларга табын хәзерләдек. Бик күңелле булды ачылышы да. Без ул вакытта Пенсиядә булсак та, пенсиядә булмасак та, булмаганнар да җыелып, бөтен авыл халкына бик зур шатлыклы, бәхетле мизгел булды. Бу мәчетнең 30 еллыгы бер үзе бер тарих инде ул. Менә әле күптән түгел генә шушы мәчет ачылган шикелле иде, хәтердә. Инде 30 ел үтеп тә киткән. Ну, мәчет инде ул чордагы шикелле түгел, матурайды, байды, яктырттык, Мәчетне эчтән тыштан да яктырттык. Халык мәчеткә Аллага шөкер җыри, җомга намазларын үткәрәбез, өйлә намазларына киләбез. Азан тавышлары яңгырап тора авылда. Инде 50 еллыгында, 60 еллыгында үткәрергә язсын. Без булмасак, башкалар килерләр, башкалар үткәрсеннәр. Саулыкта, исәнлектә, саулыкта тагын очрашырга язсын.
Апас, Кайбыч, Буа, Тәтеш, Кама Тамагы районында яшәүчеләр игътибарына. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру, югары сыйфатлы материаллар, вакыт белән сыналган технология һәм әлбәттә инде безнең осталарның алтын куллары. Менә ни өчен Алтын кул оешмасының пластик тәрәзәләрен сайларга кирәк. Алтын кул, йортыгызның ныклы чыганагы. Телефон 8 93 93 96 90 91.

Национальные проекты России.
Апаса дүртенче һәм аннан да соң баласы туган гаиләләргә 200 мең сумлык акчалата сертификат тапшырылы. Әлеге ярдәм район башлыгы Айрат Җиһаншин тәкъдиме белән 2026 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керә. Районда бүгенге көндә бу сертификатка 4 гаилә ия була. Районның ЗАГС бинасы. Әлеге сертификатны алу чарасы биредә оештырыла. Тантанага быел дүртенче балаларын алып кайткан Апаста яшәүче Рамил һәм Гүзәл Гатиятовлар һәм Дәвеш авылыннан Динар, Рамилә Галләмовлар гаиләләре килгән. Сезне чын күңелдән район башлыгы Айрат Гөлхак Зиһаншин исеменнән һәм шәхсән үземнең исемнән шушындый матур, шатлыклы мизгелләрегез белән котлап китәргә рөхсәт итегез. Инде әйтеп кителгәнчә, 2026 нчы елдан район башлыгы тарафыннан дүртенче һәм аннан соң туган балаларга 200 меңлек сертификат тапшырыла. Бүген инде без шушы сертификатны безнең Галләмовлар һәм Гатиятовлар гаиләләренә тапшырачакбыз. Гали юл һәр кеше өчен дә иң кадерле, иң кыйммәтле һәм иң кирәкле булган әйберләрнең берсе, дип уйлыйм мин. Чөнки тормышыбызда нинди генә хәл булса да, сөенечле булса да, бераз моңсу булса да, без иң беренче булып кайтып, үзебезнең өйдәге гаиләбез белән уртаклашабыз. Һәм инде ул гаилә, ул безнең районыбызның, республикабызның һәм илебезнең киләчәге. Тантаналы мизгелләр дүрт балалы Гатиятовлар һәм Галләмовлар гаиләләренә 200 мең сумлык акчалата сертификатлар тапшырыла. Без Гатиятовлар гаиләсе 2007 нче елның 10 нчы августында өйләнешкән идек. Бүгенге көндә безнең дүртенче, өч кыздан соң дүртенче улыбыз туды. Үзебез апаста яшибез. Без 2013 нче елда кавыштык. Гаиләбездә дүрт бала, олы кызыбыз 2013 нче елда туды, икенче кызыбыз 2015 нче елда, ул өченче балабыз 2018 нче елда һәм быел 2026 нчы елның июнь аенда дүртенче кызыбыз дөньяга авыз салды. Без әлеге сертификатны алу белән бик горурланабыз, район җитәкчеләренә рәхмәтебез чиксез. Гаилә белән шулай әлеге көнгә кадәр өч буын бергә гомер итәбез. Мал-туар асрыйбыз, сөтчелек белән шөгыльләнәбез, авыллардан сөтләр җыябыз. Үзем балалар бакчасында кече тәрбияче булып эшләдем, әлеге вакытта балалар явында. 2026 нчы елдан башлап район башлыгы Айрат Габделхакулы Зилханшин тарафыннан дүртенче һәм аннан соң туган балаларга 200 мең сум күләмендә сертификатлар бирелә. Бу сертификатларны быел дүрт гаилә алды. Шушы сертификатларны без һәрвакытта да шушындый матур ЗАГС бинасында тапшырабыз. Гаиләләргә матур иттереп, аларга матур изге теләкләребезне теләп, гаиләләре тулы булсын өчен, балаларын исәнлектә, саулыкта, исән-сау гына бергәләшеп үстереп, аларның рәхәтләрен күрсен өчен.
Балачакта кырдан кайтып кермәдек. Башак, кычыткан, эчерек бәрәңге җыйдык. Әти юк, әни сырхау иде, дип искә ала үткәннәрен Дүртөйледә яшәүче Зәкия Вафина. Шушы көннәрдә ул 90 яшьлек юбилеен каршылады. Туган көне белән котлап, Ак әби янына балалары, якыннары, туганнары, дуслары, күршеләре, авылдашлары җыелды. Җитәкчеләр дә килде. Зәки әби Вафины Дүртиле авылыннан 90 яшьлек юбилее белән котларга аның янына район башкарма комитетының эшләр идарәчесе Ринат Гыйльфанов, Ишеево авылы җирлеге башлыгы Ринат Сатдинов килгән. Хөрмәтле Зәкия Бәдретдин кызы, сезне олы бәйрәмегез, 90 яшь юбилеегез белән чын күңелнән котлыйм. Җир йөзенә иң изге, иң матур теләкләремне җиткереп, сезгә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, якыннарыгызның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүегезне телим. Алар хөрмәтне район башлыгы Айрат Булдыган җыйган өчен. Авыл советы җирлеге советы исеменнән, шәхси үземнең исемнән сезне юбилеегыз белән сезгә исән саулык, сәламәтлек телибез. Һәм дә менә бүгенге көндә кебек матур иттереп менә шулай табыннар артында үтергәнсен. Киләчәктә балаларыгызның, внукларыгызның Кадерен белеп, исән сау гына, матур гына яшәргә язсын сезгә. Иләһи Рәбби, таңгыз еллыгына килеп язсын сезгә. Менә шушы кирәктә менә безнең исемнән сезгә матур гына бер җылы гына юрган бүләк итәбез. Матур итеп шул тәрәнлек ятырсың. Салкын кыш көннәрендә безне искә алып. Бала чактагын җаным чүләрлек түгел инде безнең.

Төрле җилләр исте. Зәкия Вафинаның хезмәт юлы авыл хуҗалык өлкәсе белән бәйләнгән. Гомере эшләп үтә аның. 50 ел ферма мөдире вазыйфасын башкара. Доярка җитешмидер ие. Икешәр хатын менәдер ие. Чишенеп ашый алмадым. Мин эшләгән дәвердә 50 ел эшләдем. Чишенеп ашый алмадым. Шул иртә кич кенә ашадым. Көндез чишен алмадым. Зәки әбинең урыны һәрчак түрдә. Тирә-якта хөрмәт итәләр, яраталар аны. Юбилее белән котларга да өй тутырып балалары, якыннары, туганнары, күршеләре, авылдашлары җыелган. Әби бүгенге көненә шөкер итеп яши. Малайларым атна саен кайталар, Аллага шөкер. Бөтен эшне эшләп китәләр. Күршеләрем бик яхшы. Керәләр, чыгалар, хәлемне беләләр. Рәисә Кичтә керә, иртә дә эшкә киткәнче, больниска киткәнче кереп чыга тора алдыңмы дип. Аллага шөкер, күршеләрем бик яхшы. Диләфирүз инде һәр көнне җаныма килмичә калмый. Күршем тоже

Өйдә бик сирәк күрдең инде, ул гел фирмадайы. Әти, әтине дә күрмәгән, әти дә шулай гел иртә торып торадыр ек, әни белән әти дә юк инде. Шул кайтсалар абит вакытында андый кич белән җыклар алыннан. Гел эштә инде алар, без өйдә. Әйбәт яшәдек. Атна сайын үзебезнең машина барые Мәхфирүзат исән чагында атна сайын килеп хәлен белеп китәдер. Теләк инде исәнлектә, саулыкта яшәп, йөзгә җитәргә дим инде мин ананы. Әби бер үзе генә яшәсә дә ялгызлыкны тоймый, якыннары гел аның янәшәсендә. Әле ишек алдын тутырып тавыклар асрый, аларны карап, хуҗалык эшләрен башкарып, изге теләктә гомер итә. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин исә сезнең белән саубулашам. Бар эшләрегез дә уң булсын. Исәнлектә күрешик.
Апас хәбәрләре.